Yesu ne Wura yɛ. Nti mmere kakra ni no yɛabɔ mmɔden ara hwɛ a yɛayɛ nkyerɛkyerɛ kakra ara fa ho a Nyame adom yɛn na yɛduru baabi. Naawɔtwe a ɛtwae mu no yɛhwɛe ɛmaa yɛhwɛ bɛduru the eighth um adeɛ a ɛbɛkyerɛ ampa sɛ yɛn yɛabrɛ yɛn ho ase ahyɛ Yesu ne Wura yɛ ase. Na yɛhuiɛ ara bɛhui sɛ ɛsɛ yɛduru mpɛnpɛnsoɔ bi sɛ Yɛbɛhunu prɛko pɛ sɛ, ɛyɛ Nyame, Ɔno na ma yɛ, sɛdeɛ Ɔteɛ, Kristo no, Ɔno na Ɔnam yɛn so yɛ nsɛnkyerɛnne ne anwanwadeɛ a yɛnbɔ yɛn ho safohene, yɛnka sɛ yɛn na yɛayɛ, na mmom yɛahobrɛaseɛ mu no, yɛbɛdan no adi akyerɛ wiase ama wiase ahunu sɛ ɛyɛ Ɔno nkutoo na anuonyam nka No, ɛsiane sɛ Ɔno na ɛnam ayɛ nea ɛkyɛn so. Hallelujah! Anɔpa yi no yɛpɛ sɛ yɛhwɛ biribi kakra a yɛretoa yɛn adesua yi so, yɛato din. Reasons for Submitting to Christ's Lordship Reasons for Submitting to Christ's Lordship aha nti ne yɛbɛsɛ hwɛ sɛ nti a ɛsɛ sɛ yɛbɔ yɛn ho mmɔden na yɛbrɛ yɛn ho ase ɛhyɛ Kristo ne wura yɛ ase pɛ sɛ ɔhyɛ ne nso sɛ Kristofo bebree kyerɛ sɛ wafa Yesu ayɛ wɔn awuradeɛ ne wagye nkwa nanso ne ɛbɛkyerɛ wiase ankasa ama yɛhu no wɔn su no wɔn ban wɔn adeyɛ wɔn kasa wɔn anammɔntuo no ɛno no ɛne wɔka sɛ Yesu yɛ wɔn Wura no bɔ abira kakra. Ɛno nti amma nnipa bebree ntumi nhu Kristo anuonyam wɔ wiase ne nnipa adeyɛ mu, wɔn adwuma mu, wɔn mfidie mu, wɔn abusua mu, ne wɔn adeyɛ mu. Na yɛrebɔ mpae sɛ Awurade bɛdom yɛn na Kristofoɔ yɛretie nea ɛbɛfa so na yɛatumi afa wiase ama Otumfoɔ Nyankopɔn a wiase yɛ ne dea no na wakɔ so adi hene abrabɔ ne nneyɛɛ mu. Na sɛ no nso, nea ama adeɛ ayɛ ɔhaw kɛseɛ paa ne sɛ, Nnipa ankasa no, yɛn su ne yɛn ban no, ɔhaw wɔ ho. Bɔne a nnipa yɛɛ yɛn nti no, Bible ma yɛhunu sɛe a nnipa asɛe. Na saa sɛe a nnipa asɛe no nti no, nnipa ntumi nye ne ho. Enti mpo, nokwasɛm ne sɛ, sɛ ɔbɛyɛ Kristoni koraa a, nnipa no n'akoma no, ɛtɔ da a na asɛm gu so wɔ ho. Enti ɛkɔ kodu mpɛnpɛnso bi sɛ wabɛyɛ Kristoni koraa still na n'akoma no ɛtɔ da a adwen bɔne, nneyɛɛ bɔne ne ade bɔne gu so wɔ mu. Ɛtɔ da a na wabɛyɛ Kristoni koraa ɔpɛ ɔno nko ara ne deɛ onyaeɛ a biribiara bɛba ne nsam, nneɛma nyinaa bɛyɛ ne dea ne adeyɛ ahodoɔ bi a ɛtɔ da a ɛnsɛ mfata. Na yɛpɛ sɛ yɛte aseɛ sɛ yɛma yɛn ho kwan brɛ yɛn ho ase asɛ Yesu ne Wura a ɛyɛ ase yi no. Ne nyansa mu no, esiane nnipa su ne sɛnea nnipa teɛ ne nnipa sɛe a wɔasɛe nti no, Nyame ne nyansa mu ne ahenni a odi wɔ wiase so ne ne wurayɛ no a ɔpɛ sɛ edi mu nti no, nea Nyame ne nyansa mu wayɛ ne sɛ, Ɔde akuoakuo ne nhyehyɛeɛ ahodoɔ bɔ fam, ɛbɛka sɛ, institutions, ne nyansam no, wɔahyehyɛ nhyehyɛe ahodoɔ a ɛsi hɔ a nnipa bɛtumi afa so abrɛ wɔn ho ase ahyɛ aseɛ na akyerɛ Yesu ne wurayɛ ne n'adeyɛ akyerɛ wiase. Hallelujah! Na ɛno na ɛbɛma wiase ahu sɛnea ɔteɛ na nnipa atumi nso ɛde ne ho ahyɛ tumi ase na wɔakyerɛ na yɛanam so afa wiase na Nyame ne nsakraeɛ a ɔpɛ sɛ ɛba wiase no ɛtumi aba so. Memfa mfatoho yi, hyɛ no nso sɛ Nyame nyansa mu no, ɔno ara wasiesie efie, anaasɛ yɛbɛfa no sɛ abusua. Wokenkan Genesis two, eighteen to twenty five a, wobɛhu sɛ Nyame ma yɛte aseɛ sɛ ɛnyɛ sɛ onipa nko tena, nti ɔbɛyɛ ne kyɛsoboafoɔ, na wɔnwo nhyɛ asaase so ma. Nyame nyansa mu no, wayɛ nhyehyɛeɛ wɔ efie. Enti efie hɔ no, Nyame nyansa mu no, ne wura yɛ no, ɔpɛ sɛ ɛda adi a, wayɛ nhyehyɛe, yɛwɔ kunu ne ɔyere ne mmofra, ɛhɛɛ, ɛtena mu ara kɔ even extended family. Enti nhyehyɛe mu no, wɔwɔ akannie nso wɔ hɔ a, ɛsɛ sɛ wɔn a wɔn fie ɔbrɛ wɔn ho ase hyɛ saa akannie no mu. Enti sɛ okunu na ɛyɛ eti a, Nyame nyansa mu no, ɔpɛ sɛ wɔn nyinaa brɛ wɔn ho ase, na mmom, Nyame pɛ sɛ ne wura yɛ no ɛda adi nti, wɔbɛyɛ no kwan a Nyame pɛ no so. Bio, Nyame nyansam no, wɔase sɛ ɛyɛ aban anaa amammuo. Enti wokenkan Genes 9, 1 to 17 a, Nyame nyansam mu, ɛduru baabi a mpo nnipa yɛɛ bɔne, ɔsɛee wɔn nyinaa na ɛkaa Noa no, still Nyame bɛyɛɛ nhyehyɛeɛ foforɔ de nneɛma nyinaa san hyɛɛ Noa ne ne fidua nsa, sɛnea ɛbɛyɛ a wɔbɛtumi abu ɔman no. Hyɛ no nso sɛ, Nyame nyansam no, wɔayɛ amammuo, enti, wherever you are, baabi a wowɔ biara no, Even sɛ assembly man o, sɛ dɛn o, Nyame ayɛ nhyehyɛeɛ a Ɔpɛ sɛ nipa tumi brɛ wɔn ho ase hyɛ N'ase sɛnea ɛbɛyɛ a Ne Wurayɛ no bɛda adi. Saa ara nso na nea ɛtɔ so mmiɛnsa, Asɔre no mu no, Nyame Wayɛ nhyehyɛeɛ. Wokenkan Ephesians four, eleven to sixteen a, Wama yɛate aseɛ sɛ, Asɔre no, Wayɛ ebinom asomafoɔ, adiyifoɔ, asɔfoɔ, akyerɛkyerɛfoɔ, Nyame nyansa, Wayɛ saa nhyehyɛeɛ no. Adɛn nti? Wɔpɛ sɛ wɔtoto Nyame Ne mma ma wɔdu mpɛnpɛnso a ɛsɛ fata. That is the wisdom of God. Enti ɔno na wayɛ saa sɛnea ɛbɛyɛ a nipa de ne ho bɛhyɛ tumi ase na Kristo ne wurayɛ no ada adi. Enti wontumi nka sɛ Kristo yɛ wo wura na mmom na wate atua. No! Rebellion is against the lordship of Christ. Sɛ wote atua mpo tia nea ɔyɛ ɔkanini no a, na ɛneɛ wote atua atia Yesu ne wurayɛ. Agye sɛ ɛne Nyame ne nhyehyɛeɛ ne n'adwen ne n'asɛm bɔ abira. Ɛno deɛ, Nyame nyansa mu no, ɔbɛkyerɛ wo kwan a wobɛfa so wɔ ahobraseɛ kwan so. Mebɔ mpaeɛ sɛ Awurade Nyankopɔn bɛdom yɛn Kristofoɔ na yɛate saa adeɛ yi ase na yɛtu anamɔn sɛnea ɛsɛ. Hallelujah! Enti wɔ asase yi so sɛnea ɛbɛyɛ a ɔno n'ahennie ne ne wurayɛ no bɛda adi nti, wayɛ saa nhyehyɛeɛ nyinaa, esisisii saa akuakuo yi, all these institutions are in place, sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi abrɛ yɛn ho ase de ahyɛ aseɛ. Hallelujah. Sɛ ne nso sɛ yɛbrɛ yɛn ho ase ahyɛ saa akuakua institutions yi ase na yɛayɛ sutie ama nea ɛwɔ hɔ ne adeyɛ no, ɛno nso kyerɛ sɛ yɛbrɛ yɛn ho ase ahyɛ Yesu ne wurayɛ ase. Hallelujah. As we submit to and obey the rules and regulations of these institutions, we are submitting to Christ's lordship Because the authority of these institutions has been ordained by God. Saa akuakuo ne adeɛ nyinaa nyame na de saa akannie nyinaa sisi hɔ. Enti wontumi nwɔ asɔre ho na wontie tua ntia sɔfoɔ ntie ntua ntia nea nyame de na si hɔ no. Wontumi wɔ efie na wontie tua nkyerɛ nea nyame de na si hɔ sɛ ɔkanini no. Wontumi wɔ ɔman mu na wonti atua nkyerɛ ɔman panyin anaasɛ nea odi wo so wɔ mpɔtam hɔ. Mebɔ mpae sɛ Awurade Nyankopɔn bɛma yɛate aseɛ saa. Na Paul si so dua wɔ Romafo nwoma no ti dumiɛnsa kyekyɛ mu baako no. Romans thirteen, I read one. Momma nnipa nyinaa mmerɛbrɛ wɔn ho ase nhyɛ ɔman mu mpanimfoɔ tumi no ase. Na tumi biara nni hɔ gye deɛ ɛfiri Onyankopɔn. Nanso tumi a ɛwɔ hɔ no, Onyankopɔn na wahyɛ ato hɔ. Hallelujah! Ebi koraa a wo deɛ woyɛ politician paa nti no wobɛtumi aka sɛ ha wei deɛ nyɛ menam toma ano o, nyɛ menam toma ano nti wontumi nkyerɛ me nea menyɛ. Eh, adeɛ no nso ɔkyerɛ wo no nso ebi ɛfa kwan mu, ɛyɛ nhyehyɛeɛ a ɛfa kwan mu. Mebɔ mpaeɛ ama wo sɛ Awurade Nyankopɔn ama woate aseɛ sɛ, sɛ woafa Yesu sɛ w'Awurade ne w'Agyenkwa, na Yesu yɛ wo Wura deɛ a, Ne Wurayɛ no nti, wɔahyehyɛ akannie, wɔahyehyɛ institutions, na ɛsɛ sɛ wote aseɛ sɛ you have to be obedient to this authority to show sɛ ampa Woabrɛ wo ho ase ahyɛ Yesu ne Wurayɛ no ase? Oo, anɔpa yi Awurade Nyankopɔn ɔndom yɛn, ɔndom yɛn. Na sɛ woagye Yesu adi deɛ a, ne Wurayɛ no, ma no nna adi saa. Ebia na woyɛ otuatefoɔ paa wɔ adwuma mu hɔ, efie hɔ, anaasɛ mpo baabi a wowɔ no, wɔ ɔman no mu. Ɛtɔ da a na w'adwene yɛ wo sɛ, Ae, ei, wɔtiatia me fa ahodie so, wɔyɛ wei, nanso na ɛyɛ mmara ne nhyehyɛeɛ a ɛfa ne kwan mu. Mebɔ mpae ama wo sɛ, sɛ woagye Yesu adi deɛ a, ɛsɛ sɛ ne Wurayɛ no da adi wɔ w'adeyɛ mu. Ɛma wiase ne nnipa a atwa wo ho ahyia nyinaa hunu ampa sɛ Yesu ne Owura, na ne Wurayɛ no nso ɛda adi wɔ nhyehyɛeɛ ahodoɔ a wayɛ wɔ tumidie mu, the institutions He has placed in place. Awurade ɔndome yɛn. Ɔsomafoɔ Paul ɛma yɛate saa adeyɛ yi ase yi no, ɛɛ, ɛbere mu Nnipa bebree kyerɛkyerɛ nkyerɛkyerɛ ahodoɔ. Ɛdu baabi a, Kristoni pa ara ɔtumi ka sɛ ɔnte atua, ka kyerɛ nkorɔfoɔ koraa sɛ wɔnte atua ntia biribi. Ɛtɔ da a, saa nhyehyɛeɛ no, ebi koraa na ɛfa ne kwan mu, nanso na ɔfiri sɛ atuateɛ kwan so na wɔde bɛkyerɛ sɛ aane, sei na wɔpɛ anaa sei na wɔmpɛ. But, Ɔsomafoɔ Paul kyerɛkyerɛɛ biribi wɔ ha. Na ɛno na mepɛ sɛ yɛn nyinaa yɛtwe yɛn adwene si so. Enti ɔsomafoɔ Paul kasa tiaa saa adwene no a ɛwɔ nkurɔfoɔ bi tiri mu no, rioting, rebellion and all that a wɔfiri sɛ wɔyɛ Kristofoɔ nti wɔnyɛ nea wɔpɛ no. In fact, wokeka asomafo nnwuma no a, ɛyɛ dɛ papaapa because asuafoɔ a ɛdi kan no, ɛduru baabi na ma mpanimfoɔ koraa sɔre tia wɔn ne ade. Nanso, wohwɛ wɔn kasa mu a, wɔankasa mpo antia wɔn. Ao, mebɔ mpaeɛ sɛ agyidifoɔ, Awurade, ɔbɛdom yɛn, na yɛn ani aba fam na yɛahunu Nyame adwene ne Nyame ntease a ɔwɔ ma yɛn ne kwan a ɔpɛ sɛ yɛfa so na yɛatumi ayɛ nneɛma ne kwan so, ne kwan so. So the Apostle Paul in Romans 13 refutes the position of some believers who teach rout and rebellion in the name of Christ and believe that the Christian thing to do is to disobey the law. rebel against authorities and permit people to do what is right in their own eyes. Ɔsomafoɔ Paul kasa tiae. Aha, nti no, wonni ho kwan sɛ ka sɛ, wei deɛ, me m'adwene mu no, wei na ɛfa kwan mu, nti mɛyɛ nea mepɛ. No! You are under authority. There are institutions God has placed in place. Nyame ankasa de akandie ɛne tumidie ne akuakuo asisi hɔ sɛnea ɛbɛyɛ a ne wura yɛ no ɔbɛfa wɔn mu ama no ada adi. Awurade Nyankopɔn ɔndom yɛn. Ebia w'adwene mu no wodwen ho sɛ, Ah, Nyame no wuraeɛ no, deɛ ɛsisi hɔ no ɛtɔ da a, ebinom koraa, the tyranny in their rulership, wɔn adeyɛ mu no, kwan a wɔfa so yɛ no, ebi mfa kwan mu. Ɛno nyɛ w'asɛm. Ɛno deɛ gyae ma Awurade, na wo nea ɛfa kwan mu no, yɛ no sɛnea ɛsɛ fata. Because Nebuchadnezzar maa ne ho so maa ne ho so ara no, Nyame ankasa God dealt with him. Nti ɛno no deɛ, wobɔ mpaeɛ ama no na wo wayɛ nea ɛfa kwan mu sɛnea nhyehyɛeɛ ne adeyɛ teɛ no, woyɛ no saa no, Awurade ankasa nim nea ɔbɛyɛ afa ne ho. Gyae ɔko no ma Awurade. Ɛnyɛ wo na wobɛko. Ɛnyɛ wo na wohyehyɛɛ saa nhyɛeɛ no. Aha, ɛnyɛ wo na womaa ho kwan ma wɔbɛgyinaa saa tebea no. Nti te aseɛ saa. Nti wowɔ asɔre mu, wowɔ fidua mu, wowɔ ɔman mu, wowɔ mpatamu bi, na nhyɛeɛ wɔn saa na ɛteɛ, na ɛsɛ sɛ wobrɛ wɔn ho ase hyɛ aseɛ nkanka nea ɛfa kwan mu sɛnea Awurade Asɛm kyerɛ a, ɛnneɛ ɛbɔɔ ho mmɔden, na ɛno nso dan Yesu ne wuraeɛ no adi. Hallelujah! Amen. Enti, ɔsomafoɔ Paul wɔ nea ɔrebɔ mmɔden akasa atia rebellion ne rout no, ɔma yɛn kwan ahodoɔ ɛnan wɔ Romans chapter 13 no, na ɛno na mepɛ sɛ ɛnɛ yi no yɛsi so dua na yɛde asɛnka no. ɛbɛ awieɛ. Hallelujah. Amen. Nti ɔkyerɛ the authority of these institutions ne kwan a yɛn ɛsɛ sɛ yɛbrɛ yɛn ho ase ɛma. Na yɛhunu sɛ ɛno nti Yesu ɛyɛ owura nti yɛn yɛbrɛ yɛn ho ase ahyɛ saa akannie no ase. Ɛyɛ Yesu ɔyɛ yɛn so wura nti ɛna yɛyɛ saa. Nti sɛ wopɛ nipa n'asɛm o, sɛ wompɛ n'asɛm o, Yesu yɛ owura nti Worebrɛ wo ho ase ahyɛ saa tumi no ase na woayɛ nneɛma ne kwan so ne kwan so sɛnea ɛsɛ. Hallelujah! Enti, four reasons why the Christian must submit to the authority of these institutions and most especially to Christ. Ɛno na yɛrekyɛ nsia. Nea edi kan, submit for wrath's sake. Wrath, W-R-A-T-H-S. Ebufuo nti, brɛ wo ho ase ɛhyɛ saa tumi no a owura no ahyehyɛ ase. Abufuo nti, ahaa, ɛyɛ nea yɛfrɛ no punishment nti, ɛyɛ atemmuo nti, ɛyɛ nea ɛbɛtumi aba wo so nti, ɛyɛ nhyehyɛeɛ a ɛwɔ hɔ, mmara a ɛwɔ hɔ bɛtumi adi wo nti, bɔ mmɔden ara brɛ wo ho ase hyɛ tumi ase. Mekenkan Romanfoɔ Nwoma ɛti dumiɛnsa, baako kɔsi ɛnan, Romans thirteen, one to four. Momma nnipa nyinaa mmrɛbrɛ wɔn ho ase nhyɛ ɔman mu mpanimfoɔ tumi no ase, na tumi biara nni hɔ gye deɛ ɛfiri Onyankopɔn. Nanso tumi a ɛwɔ hɔ no, Onyankopɔn na wahyɛ ato hɔ. Enti obiara a ɔne tumi no di asie no, ɔne dea Onyankopɔn ahyɛ ato hɔ di asie. Hyɛ no nso, obi a ɔne saa tumi no di asie no te wɔ asɔre mu, wowɔ fie, wowɔ ɔman mu na w'adwene ya wo sɛ wei ne wei nti biribiara na kwan a wofa so yɛ no ne wo kwan a wofa so sɔre tia no ɛmfa kwan mu no, ɔse asie a wodi no, wo ne Nyame na ɛredi asie. Awurade ɔmmoa yɛn na wɔn a wɔdi asie no bɛnya afɔbuo. Ɔse wɔn a wɔdi asie no wɔbɛnya deɛn? Afɔbuo. Nti afɔbuo wɔ hɔ. Nti wo ti atua wɔ asɔre mu tia ɔsɔfoɔ, tia akannie a ɛwɔ hɔ, ti atua saa, kasa kwan a ɛnsɛ mfata so, yɛ nneɛma a ɛnsɛ mfata so a, ɔse afɔbuo wɔ hɔ. Awurade Nyankopɔn ɔndome yɛn na ɔmmoa yɛn ne yɛn ani mmra yɛn ho so. Na wɔn a wɔdi mpanin no ho nyɛ hu nyɛ hu mma wɔn a. nyɛ hu mma wɔn a wɔyɛ nnwuma pa. Enti wɔn a wɔdi panyin no, wɔn ho nyɛ hu mma wɔn a wɔnyɛ nnwuma pa. Ha, sɛ woyɛ ade pa a, sɛ polisi ba a, oo, ɛnyɛ wo hu. Sɛ woyɛ nea ɛsɛ fata a, ɔkanini ba a, ɛnyɛ wo hu. But, wonyɛ nea ɛtene a, ɛtɔ da a, nea ɛntene a woyɛ nti, ɔbɛka nti no, na wo bo afuw. Awurade ɔndom yɛn, na Awurade ɔmmoa yɛn. Na mmom, wɔn a wɔyɛ bɔne Wɔmpɛ sɛ wosuro tumi no anaa? Ɛnneɛ ɛyɛ papa na wɔanya wɔn ho ayeyie, ɛfiri sɛ wɔyɛ Onyankopɔn asomfoɔ ma wɔyieyɛ. Tie no nso o, saa kene no a ɔde resi hɔ no, wɔyɛ Onyankopɔn asomfoɔ ma wɔyieyɛ. Ɔdɔfo, baabi a wowɔ biara sɛ tumi ase no, Awurade betumi afa nea odi wo so no so ama wo yieyɛ ada adi. Enti wote aseɛ na wobrɛ wo ho ase sɛ tumi no ase a, Awurade Nyankopɔn nyansa mu no, otumi yɛ ma no kyɛn so. Awurade ɔndome yɛn na ɔmmoa yɛn na yɛntumi nyɛ no saa. Hallelujah! Na sɛ woyɛ bɔne a, suro, na wɔnkura afena no kwa, na wɔyɛ Nyankopɔn asomfoɔ a wɔtɔ werɛ, de abufuo ba dea ɔyɛ bɔne no soɔ. Enti akanni no a Nyame asiesie hɔ no, wɔyɛ nkurɔfoɔ a Nyame de wɔn si a wɔtɔ werɛ ma Nyankopɔn, abufuo kwan so. Enti wɔtumi twe w'aso, wɔtumi de wo to afiase, wɔtumi yɛ wo biribi a esiane sɛ wotee atua no nti, wobɛnya yɛ so nsunsuansoɔ. Ao, ɔdɔfoɔ, abufuo no nti, abufuo no nti wote me nka a, ɛmpo sɛ wonyɛ Kristoni a, abufuo no nti wote me nka a, bɔ ho mmɔden fa ho hyɛ tumi a ɛwɔ hɔ no ase, sɛnea ɛbɛyɛ a woannya asɛm amma wo ho, woankɔfa asɛm amma wo ho, na ankɔ ankɔyɛ biribi ɛwɔ hɔ. Awurade Nyankopɔn ɔndome yɛn, ɔndome yɛn, na ɔmmoa yɛn sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi ayɛ no saa hallelujah enti nyame na wayɛ saa nsɛe nyinaa ɛde esi hɔ wahyɛ daa sesɛ nyame ankasa de amemmuo esi hɔ wayɛ nea yɛfrɛ no authority trail a organogram no wɔ hɔ biribi a ɛsɛ wosɛ no wosɛ hɔ a na wabɔ mmɔden ara de wo ho ahyɛ nea ɔdi w'anim no ase yie na wayɛ wo ntotoyɛ kwan a ɛsɛ fata so enti to resist the law is to resist God who establish the government and thereby invite punishment on yourself. Mmara ne nhyɛeɛ wɔ hɔ a ɛfa kwan mu no, sɛ wosɔre tia kwan a ɛnsɛ mfata so a, na wosɔre atia Otumfoɔ no a ɔmaa kwan maa aban no anaa amammuo no ɛbɛsii hɔ. Awurade Nyankopɔn ɔmmoa yɛn na ɔmma yɛn nte aseɛ yie na yɛntumi nyɛ ne pɛ. Hallelujah. Enti ne nyansa mu no, ɔkaeɛ, in fact, ɔse, Wɔn nkura afona no kwa. Hɛɛ, asɛm no yɛ hu. Nyame nyansa mu no, akannie no a ɔde asi hɔ no, wɔn kura afona, na wɔn nkura no kwa. Enti no, wosɔre tia anaa woyɛ nea ɛnsɛ mfata a, obetumi ama wɔde afona no ayɛ adwuma, na wɔabu wo fɔ, na wɔde wo agyina baabi a ɛnsɛ mfata. Awurade ɔndom yɛn, na ɔmmoa yɛn. Hallelujah! Wɔ mpo efie mu no nso, Nyame nyansa mu a ɔyɛ nhyehyɛeɛ nti, awofoɔ no wɔ hɔ a, Wɔn no, wɔbɔ mmɔden ara de atenetene adi mu. Wokenkan Proverbs thirteen twenty four a, wama yɛate aseɛ sɛ, Enni sɛ yegyae yɛ abaa no to hɔ saa ara. Enti no, edu baabi a, ɔwofoɔ, ɛyɛ sɛ wotenetene abɔfra no kwan a ɛsɛ fata so. Na wode abaa no dɛfɛdɛfɛ no a, woanhwɛ yie a, abɔfra no, ɔbɛsɛe. Na mmom hyɛ no nsosyɛ, Menka sɛ biribiara abaa o, awofoɔ bi nso de fa kwan a ɛnsɛ mfata so. Dabi, ɛnyɛ saa na mereka. In fact, Sɛ abɔfra yɛ asoɔden a, na edu baabi a ɛsɛ sɛ yɛde abaa tenetene. Na mmom, sɛ ɔyɛ nneɛma bi a yɛbɛka sɛ ɛyɛ mmofrasɛm, ɛyɛ just negligence a, ɛno ɛnyɛ ne nyinaa na yɛde abaa ne adeɛ, daabi. Yɛfrɛ no bɛn, na yɛtu no fo. Yɛne no kasa nyansa kwan so, na Awurade dom ma abɔfra no sesa. Hallelujah! Wɔ asɔre no mu nso, saa ara na ɛteɛ. Enti, ebia wokɔ asɔre bi, na woate asɔre bi nhyehyɛeɛ Tie, Bible no mu koraa ɛwom. Ɛsɛ sɛ yɛtenetene yɛn ho yɛn ho. Sɛ obi yɛ nea ɛnsɛ mfata a, ɛsɛ sɛ Nyame nyansa mu no yɛtwe n'aso. Enti aha ɔsɛ abufuo no nti. Enti there are leadership to make sure sɛ there is discipline. Enti obi yɛ nea ɛntene na ɛmfata a, ɛsɛ sɛ yɛtumi tenetene no. Yɛfrɛ no tunufo, yɛka Nyame asɛm kyerɛ no. Nea ɛsɛ fata no, ɛsɛ sɛ yɛtwe n'aso na yɛyɛ sɛnea ɛbɛyɛ a Nyame nyansa mu no ɛbɛdi mu. Ao Awurade Nyankopɔn ɔntom yɛn, na sɛ yɛagye Yesu adi deɛ a, ne Wura yɛ no nti, yɛntumi ntu anamon sɛnea ɛsɛ. Haleluya! Yɛbɛkɔ nea ɛtɔ so mmienu, na yɛabɔ mmɔden ayɛ no ntɛmntɛm kakra. Nea ɛtɔ so mmienu yɛ submit for conscience sake. Submit for conscience sake. Wo tiboa nti, wo tiboa nti, brɛ wo ho ase. Aha no, nea edi mu akoten paa yɛ Kristofo. Nnipa bebree, nea edi kan no, ɔnyɛ Kristoni koraa, ɛno nti na ɔbrɛ ne ho ase. Ei, wei deɛ manyɛ a, yɛbɛkye me. Ɛno nti na nnipa bebree yɛ. Enti nea edi kan no, abufuo no nti no, nnipa bebree, ɔnkɔ asɔre koraa, ɔnyɛ Kristoni koraa. Abufuo no nti no, yɛbɛtumi atwe n'aso nti, yɛbɛte no ato afiase nti, yɛbɛbɔ no ka nti, ɛnneɛ ɔbɛyɛ. But, Sɛ woagye Yesu na Yesu yɛ owura a, ɛsɛ wotumi kɔ soro. In fact, your motivation should be higher than that of the unchristian, nea ɔnnim Kristo no. Ɛsɛ sɛ wɔn motivation kɔ soro, na ha, nea ɛtɔ so mmienu na yɛhu saa motivation no. Our motivation is the conscience God has given us. Nyame honhom a ɔde abɛtena yɛn mu nti, ee, yɛn adwene ne yɛn adeyɛ no, yɛyɛ a, Kristo nti. yɛyɛ. Hallelujah! Yɛnim nea yɛagye no adi nti, yɛn tiboa ntumi mma yɛnyɛ nea ɛnsɛ mfata. Woyɛ Kristoni na woyɛ biribi a ɛnsɛ mfata, na wo ho tumi dwo na woda, na biribi nyɛ wo a, na asɛm wɔ hɔ. Na minnim nea ɔyɛ wo wura no, because woyɛɛ biribi a ɛnsɛ mfata bi a w'akoma tumi tew kwan a w'ankasa wo yam atumi hyew. Awurade ɔndome yɛn, na Awurade ɔmma yɛn ani mmra yɛn ho so. Ɛno yɛbɛhu no wɔ Romans thirteen hɔ ara, five to seven. mekenkan five to seven. Enti, etwa sɛ mobrɛ mo ho ase hyɛ wɔn ase, ɛnyɛ abufuo no nko nti, na mmom ahonim nso ntira. Nti ɛnyɛ abufuo no nko nti sɛ yɛbɛyɛ o, ɛɛ afobuo no a yɛbɛba no nti, anaa yɛde wobɛto efi ase, anaa sɛ yɛbɛtwe wɔn aso no nti, na mmom ɔse ahonim nso nti, ahonim. ahonim. Yei nti nso na moyi toɔ, tie no yie, yei nti nso na moyi toɔ, ɛfiri sɛ wɔyɛ Nyankopɔn asomfo a wɔkura saa ɔsom yi mu ara. Montie obiara, montie obiara deɛ ɛsɛ no, monyi ɛtoɔ ahodoɔ nyina ara mma deɛ ɛtoɔ sɛ no, monsuro deɛ suro sɛ no, monni deɛ Anidie sɛ no nni. Hallelujah! Enti Nyame nyansa wayɛ saa nsɛɛ nyinaa. Ɛto ɛ sɛ oyi, sɛ oyɛ Kristoni, na ɔde ɔsɛ, wei deɛ mɛbɔ ka o, na wadwane ɛtoɔ no, the revenue, the taxes you have to pay, na wadwane, na wafa kwati kwan, na wabu ɔman no, na wayɛ nea ɔpɛ kwan nsɛm fata so. Woyɛ gyidini paa na Yesu ne wura yɛ nti ɔse ɛtoɔ ɛtoɔ ɛsɛ otua you need to pay it and pay it aright. Awurade Nyankopɔn ɔndom yɛn na ɔmmoa yɛn. Ɛna ɔse nea ɛsɛ osuro no nea ɛsɛ ɔde ne die ma no nea Awurade ne si mpɛmpɛn so ɛsɛ fa obuo ne ne die ma no saa ara. Adɛn nti? Ahonim pa nti ahonim because of your conscience Your conscience, ahonim no nti. Ao, Awurade Nyankopɔn ɔntom yɛn. Awurade Nyankopɔn ɔntom yɛn. Sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi ayɛ no saa. Ɛnti, sɛ ɔyɛ ɔman ma pa a, ɛnyɛ ɛɛ kye a ɛbɛkye wo nko ara nti ɛna ɛtoɔ no wobɛtua. Daabi. Na mmom, Yesu ɔyɛ owura no nti, wankasa wobɛkɔ. Then you go and declare even your tax returns and do what you have to do. Ao, Awurade ɔntom yɛn. Sɛnea ɛbɛyɛ a agyidifoɔ ahonim no nti, yɛbɛyɛ nneɛma sɛnea ɛsɛ fata. Na yɛgye di sɛ yɛyɛ no saa a, Awurade a ɔdom nnipa no, ɔbɛdom yɛn na waboa yɛn ama yɛatumi agyina sɛnea ɛsɛ sɛ yɛgyina. Enti yɛn a yɛagye Yesu adi deɛ, yɛn yɛboro so saa. Yɛkɔ nkan paa. Hallelujah. Ba sɛ ne nso sɛ, ɛdu baabi na sɛ aban no anaa akanni a ɛwɔ hɔ no de wɔn ho wurawura ahonim pa no mu deɛ a, na ɛneɛ ɛhɔ no agye sɛ wohwɛ no yie. Because Acts chapter 5 29 ɛma yɛhyɛ no nso sɛ, ɛdu baabi asomafoɔ no se, wɔaboa nafa. Ɛyɛ sɛ yɛbɛtie Onyankopɔn anaasɛ yɛbɛtie onipa. Enti nea ne Nyame asɛm bɔ abira ne ɛmfa kwan mu tie, te sɛ ebia ɔkanini a wo ne wɔ adwuma mu hɔ no, ɛkyerɛ wo sɛnea ɛbɛyɛ bu kata na yɛbu ɔman no anaasɛ yebu nnipa bi. Na wo nso woyɛ ogyidini na Yesu yɛ wo wura, na wuntumi ngyina mma Awurade na ɔbɛyɛ nneɛma a ɛnsɛ mfata a, woka sɛ, Aa, sɛ yɛse Yesu yɛ me wura a, membrɛ me ho ase nhyɛ n'ase, enti ɛno nso so? Dabi! Dabi, ɛno deɛ ɛmfa kwan mu. Enti ɛsɛ sɛ ɔma Awurade boa ɔma wo nimdeɛ ne nyansa na hu kwan a wode bɛfa so ahobraseɛ kwan so sɛnea ɛbɛyɛ a ɛyɛ ahonim no nti woankɔ ankɔyɛ biribi amma daa. Obi na ɛkaa n'asɛm sɛ, Ɛno yɛfrɛ no the animal in your head. Wo tiboa, aboa bi wɔ wo tirim yɛ nea ɛnsi nea ɔbɛka o, ɔbɛkae o. Sɛ a, ah, nea ɔyɛɛyɛ no ɛnsɛ mfata. Awurade Nyankopɔn ɔndome yɛn na ɔmma yɛn ni mmra yɛn ho so na yɛntumi nyina. Enti kyɛ no nso, sɛ mmara no ne nhyehyɛeɛ no fa ne kwan mu deɛ a, Okristoni bɔ mmɔden abrɛ wo ho ase ɛhyɛ tumi no a ɛwɔ hɔ no ase ɛsiane ahonim pa nti. Ɛsiane sɛ Yesu na ɛyɛ owura, na ne wurayɛ no da adi wɔ hɔ. Wunni ho kwan sɛ wobɛyɛ obi a sɛbi wummu adeɛ anaasɛ womfa buo ne nidie mma akannie a ɛwɔ hɔ no, na mmom Yesu yɛ owura nti, bɔ mmɔden ara na ahonim pa nti yɛ nea ɛsɛ sɛ woyɛ. Woyɛ no saa a, Awurade Nyankopɔn ɔbɛdom wo na waboa wo na woatumi ayɛ ne pɛ. Hallelujah! Nea ɛtɔ so mmiɛnsa ɛyɛ submit for love's sake submit for love's sake ɔdɔ nti yee ɔdɔ nti brɛ ho ase sɛ owura no ase romans thirteen eight to ten romans thirteen eight to ten pakyɛ ɔmo kenkan mo ne obiara ka gye sɛ ɔdɔ a mode dodɔ mo ho na deɛ ɔdɔ ne yɔnko no awie mmara no so di. Hallelujah! Na mmara no nsɛe awadeɛ, nnie o, mmɔ korɔn no, mma w'ani mmere adeɛ no, sɛ mmara asɛm biara ka ho a, wɔaka abɔ mu ahyɛ asɛm yi mu sɛ, Dɔ wo yɔnko sɛ wo ho. Ɔdɔ nyɛ ɔyɔnko bɔne, enti ɔdɔ ne mmara nyinaa so die. Hallelujah! Enti nokwasɛm ne sɛ, sɛ ɔma ɔdɔ diw mu dɛm na ɔdɔ diw mu hene a, asɛm a ɔkaa wɔ ha ne sɛ, ma yɛn ne obiara ka agye sɛ ɔdɔ nkutoo. Ao Awurade mmoa yɛn agyidifoɔ na yɛnya ɔdɔ mapa a ɛdi mu, ɔdɔ mapa a ɛdi mu, na yɛnam so de obuo ne nidi ama akanni a Owura no de asi hɔ, na yɛtumi ayɛ no kwan a ɛsɛ fata so na aboa ma nea Owura no pɛ sɛ ɔde yɛn yɛ no, ɔde yɛn ayɛ. Enti our motive for submitting should now be motivated by the love for Christ in our hearts. Ɔdɔ a yɛwɔ ma Kristo nti, ɛsɛ sɛ yɛbrɛ yɛn ho ase ɛhyɛ ne wura yɛ ase, esiane sɛ ɔno na ɔde saa akannie no esisi hɔ na yɛtumi ayɛ no saa. Wokenkan 1 John 4:19 a, wobɛhu ne 2 Corinthians 5:14. Enti ɔsomafoɔ Paul abɔ mmɔden ara kyerɛkyerɛ mu sɛ ɔdɔ a yɛwɔ ma Onyankopɔn ne yɛn ho yɛn ho no, nea ɛkyerɛ paa no, wɔada no adi wɔ mmara a ɔde amae no mu, na saa mmara no ne ɔdɔ. Saa mmara no ne ɔdɔ. Enti no, sɛ yɛbɔ mmɔden ara dan ɔdɔ adi na yɛde yɛ adwuma yie a, ɛho nkohia mpo sɛ mmara ne nneɛma kyenkyen ne adeɛ bɛda ne ho adi, esiane sɛ wowɔ ɔdɔ nti wobɛyɛ nnoɔma a ɛsɛ fata. Awurade Nyankopɔn ɔndom yɛn na ɔmmoa yɛn na yɛntumi nyɛ no saa. Pɛ sɛ meyɛ ntɛm na metumi wie nti nea ɛtɔ so ɛnan yɛ submit for Jesus' sake. Yesu nti, Yesu nti, nea ɔyɛ wura no nti, bɔ mmɔden ara brɛ ho ase. Bɔ mmɔden ara fa wo ho hyɛ tumi a ɛwɔ hɔ no ase. Romans thirteen, eleven to fourteen, Mekenkan. Na yei deɛ monim, monim ɛberɛ no, sɛ dɔn a mofiri nna mu sɔree no nyɛ adu, na afei yɛn nkwagyeɛ abɛn akyene berɛ a yɛdanee gyidifoɔ no. Enti hyɛ no nso, yɛn nkwagyeɛ no abɛn paa. Sɛ woagye Yesu adi a, ɛnkyɛ Yesu ɔbɛba. Enti Yesu nti, bɔ mmɔden ara na tumidi a ɔno de asisi ɔno bɛbrɛ wo ho ase ahyɛ ase. Yesu ɔbɛba o, ɔbɛba papapapapa. Nea ɔyɛ kɔkoa mu, nea ɔyɛ wɔ sum ase, sɛnea ɔkasa tia w'akannifoɔ, sɛnea ɔkasa tia nea Nyame de no asi hɔ, ɔkaa nea woyɛeɛ a ɛnyɛ nti wo bo afu. Ao Awurade Nyankopɔn, ɔndom yɛn, na ɔmmoa yɛn, na yɛnte aseɛ sɛ Ɔno na wasisi saa nsiusin ne akanniɛ nyinaa, all these authorities have been placed there by Him. Ɛno nti, ɛsɛ sɛ yɛbrɛ yɛn ho ase hyɛ ase. Anadwo akɔ anim, adekyee abɛn, enti momma yɛnyi sum mu nnwuma ngu, na yɛnhyɛ hann akodeɛ. Momma yɛnnante fefɛɛfɛ sɛdeɛ ɛfata hann. ɛnyɛ agobɔne ne nsaborɔ mu, ɛnyɛ adwamammɔ ne ahohwieɛ mu, ɛnyɛ ɔko ne nitan mu, na mmom monhyɛ Awurade Yesu Kristo sɛ ataadeɛ, na momma kwan mma momma kwan mma ɔhonam akɔnnɔ nni mo so. Hallelujah! Enti sɛ woanhwɛ no yie a, wowɔ hɔ ara na anadwo aba. na yɛn a ɛsɛ sɛ yɛkɔ no, yɛakɔ na waka akyire. Adɛn nti? Woantumi ambrɛ wo ho ase anhyɛ tumi a Owura no ahyehyɛ ase. Anɔpa yi, merebɔ mpae sɛ Awurade Nyankopɔn ɔbɛboa wo na woatumi ate aseɛ saa, na woatumi anante saa, na woayɛ nea Ɔno Owura no ɔpɛ. Esiane sɛ woyɛ no saa a, oo, ɔdomfo no, ɔbɛdaa ne ho adi. Enti, yɛhwɛɛ saa nneɛma nnan yi, yɛahyɛ no nso, na yɛhunu sɛ nneɛma nnan a Ɔsomafɔɔ Paul kyerɛɛ mu wɔ Romans thirteen no ɛne sɛ a ɛsɛ sɛ yɛbrɛ yɛn ho ase hyɛ Yesu ne Wuraeɛ ase ɛnam kwan a wɔahyehyɛhyehyɛ akuoakuo ne akannie ahodoɔ no. Ɛhyɛ aseɛ firi suro a ɛsɛ sɛ yɛsuro akannifoɔ ɛsiane sɛ wɔbɛtumi abu yɛn fɔ, wɔbɛtumi atwe yɛn aso, wɔbɛtumi de yɛn ato afiase. Bible se afona no nkura wɔn kwa. Ebio, ahonim nti, ahonim nti. Nyame nyansam, ɔde ahonim ama nipa biara, woyɛ ade a ɛnsɛ mfata a, ohu no. Ebio, ɔdɔ nti, ɔdɔ a yɛwɔ ma Kristo. Kristo ɔbɛba bio. Kristo ɔbɛba bio. Ɔdɔ a yɛwɔ ma ne nti, ɛsɛ sɛ yɛbɔ mmɔden ara na saa ɔdɔ no yɛmfa yɛn ano nka sɛ yɛdɔ Kristo nanso ne yɛn dɔ yɛn nua, nanso ne yɛn dɔ yɛn akannifoɔ, wɔn a ɔwura no de wɔn asi hɔ, ne yɛn dɔ wɔn. Na mmom yɛbɛbrɛ yɛn ho ase ne yɛate aseɛ sɛ ɔdɔ a yɛwɔ ma Kristo nti, yɛdɔ yɛn nuanom nso, na yɛbɛbrɛ yɛn ho ase ahyɛ akannie nso ase. Ebio yɛ To Our Devotion to Christ, Yɛ dɔ a yɛwɔ ma Kristo ne brɛ a yɛbrɛ yɛn ho ase ama Yesu ne Wura yɛsiane sɛ Yesu ɔbɛsan nso aba bio. Ɛnkyɛ Yesu bɛba o, enti hyɛ no nso. Woagye Yesu adi a, brɛ wo ho ase na yɛ nea ɛsɛ sɛ ɔyɛ. Woyɛ no saa deɛ a, Owura no bɛdom wo na woatumi ayɛ no saa. Tie o, sɛ woannya saa nteaseɛ yi ambrɛ wo ho ase anhyɛ tumi ase a, na woreyɛ akɔyɛ te sɛ sɛbi bonsam. Isaiah 14, 12-14 da no adi sɛ, ɛduu baabi na ɔno nkɔ ɔsoro aheman mu hɔ. Nanso ɔmaa ne ho so pɛɛ sɛ ɔne Nyankopɔn bɛyɛ pɛ nti, ɛduu baabi no na ɔmpɛ sɛ ɔbɛhyɛ tumi ase. Enti. Ɛmaa wɔtoo no baa asase yi so maa ɔno ɔpɛɛ sɛ nka ɔbɛgye Nyame tumi. Woanhwɛ no yie a, baabi a wosɛn no, tie o, Nyame wɔ berɛ a ɔyɛ n'adeɛ. Ebia daakye wo nso mabɛyɛ ɔkannini. Ɛnnɛ woantumi ambrɛ wo ho ase anhyɛ ɔkanni a ɛwɔ hɔ no ase a, wonnim nea ɛbɛsi. Me ne wo ka sɛ Mmrade mmoa wo na tumi brɛ wo ho ase ara ma akanni a Nyame ankasa ahyehyɛ asi hɔ no. Ma ɛnyɛ otuatefoɔ, ma ɛnyɛ obi a daa wosɔretia, na mmom ma Nyame mmoa wo. na si w'adwen pi na ɛyɛ Awurade pɛ. Ma me fɛ nsi ha. Awurade ɔnkɔ so nhyira wo. Sɛ wopɛ sɛ wofa Yesu Kristo a, yɛma wo saa akwanya yi na wode wo ho ama no. Ɛsiane sɛ wode wo ho ma no a, na wobɛtumi ayɛ nea ɔpɛ sɛ woyɛ. Enti wonya mfaa no a, yɛma wo saa akwanya yi. Bɔ mmɔden ara ka saa gyedi nsɛm yi di m'akyi na ɔbɛma wo akwanya. Megye di sɛ Yesu Kristo, ɔyɛ Onyankopɔn Ba, na me bɔne nti na ɔbɛwuui, na me bembuo nti na ɔsɔree. Mede me ho ma no. Mefa no sɛ m'Awurade ne m'Agyenkwa. Me ne no bɛnante me nkwa nna nyinaa. Enti Awurade boa me. Amen. Afei yɛmmɔ mpaeɛ na yɛntie nkaebɔ kakra na afei nsi. Nea ɔyɛ nokwafoɔ na yɛde yɛn ho ato no so, Yesu Kristo no. Yɛka sɛ anuonyam nka wo Otumfoɔ Nyankopɔn yi no. Yɛsrɛ brɛ yɛn ho ase sɛ dom boa yɛn na akanni a wɔn nyansa mu ɛdan Yesu ne wura yɛ ni yɛntumi mbrɛ yɛn ho ase nhyɛ aseɛ na ma yɛn nyansa a yɛbɛhu nea ɛmfa kwan mu kwan yɛde bɛfa so sɛnea ɛbɛyɛ a Nyame honam so bɛfa wiase na ɔde asesa wiase de asesa nnipa ama wo ho. Yɛgye wo di sɛ ɔyɛ nokwafoɔ nti, bɛyɛ ama no akyɛn so. Obi wɔ hɔ a wagye wo adi nso afa wo nsa to no so na ɔntumi nsom honhom ne nokware mu, ɔmfa ne ho ma wo yie, ɔnnante wo pɛ kwan so, na ɔyɛ w'ani onyam adi a obi anka akyiri. Yɛda wo ase. Yesu din mu na yɛabɔ mpae.
Amen. Amen.
Oh, me adɔfoɔ.